Trylediad yw symudiad sylweddau i lawr graddiant crynodiad. Mae sylweddau yn symud o ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad uchel i ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad isel. Mae'n broses goddefol. Felly, nid oes angen egni ychwanegol i symudiad i ddigwydd. Mae'r gwir symudiad sylweddau yn dod i ben os yw'r sylwedd mewn equilibriwm. Mae equilibriwm yn meddwl bod y sylwedd nawr mewn crynodiad hafal ym mhob ardal. Mae'r symudiad yn hafal rhwng yr ardaloedd ac mae'r gwir symudiad wedi dod i ben. Dyma gydweddiad i helpu i sponio'r broses. Llwyd. Os bydd Mister Pricks yn torri gwynt yn gornel y stafell yn ystod parti a rhyddhau cyfansoddion sylffiwrig, byddant nhw mewn ardal crynodiad uchel yn agos at ben ôl Mister Pricks. Nawr mae'r cyfansoddion sylffiwrig sydd yn drewi yn trylledu i ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad isel, a bydd pobl yn dechrau arogli'r cyfansoddion sylffiwrig. Rydym yn gallu dilyn y cyfansoddion sylffurig wrth i bobl yn y parti dechrau llewygu. Y bobl sy'n agosad Mister Briggs yw'r cyntaf i lewygu. Bydd y cyfansoddion sylffurig yn gwasgaru nes bod nhw yn lledaenu'n gyrfaldal o amgylch yr ystafell ac yn cyrraedd equilibriwm. Gallwch hefyd ddychmygu rhai gronynnau sy'n symud ar hap. Dychmygwch dwy ardal lle mae un ardal gyda chrynodiad uwch o ronynnau ac ardal gyda chrynodiad isel o ronynnau, a dychmygwch bod yn bosib i fesuro mas y ddwy ardal. Bydd y gronynnau yn trylledu ac yn y diwedd cyrraedd ecwilibriwm, a bydd y ddwy ardal gyda'r un fas. Bydd gwir symudiad yn dod i ben, Ond cofiwch, mae symudiad yn dal i ddigwydd ond nawr mae'n gyrfartal yn y ddau gyfeiriad. Yn fioleg mae trylediad ocsigen a charbon deuocsid yn digwydd rhwng y gwaed a'r gelloedd. Mae cyfansoddion ocsigen a charbon deuocsid yn ddigon bach i ffitio trwy'r man dulliau'r gell bilen. Mae ocsigen fel arfer mewn crynodiad isel o fewn y gelloedd i gymaru â'r waed, oherwydd mae'r celloedd yn defnyddio ocsigen i gwblhau resbiradaeth aerobig. Mae gwaed yn cadw crynodiad uwch o ocsigen oherwydd mae'r gwaed yn cael ei ail-ocsygenu pan maent yn cyrraedd yr ysgyfaint. Mae hyn yn golygu bod symudiad gwir ocsigen trwy dylediad bob amser i mewn i'r gell. Mae carbon deuocsid fel arfer mewn crynodiad uwch tu mewn i'r gell i gymaru â'r waed tu allan i'r gell, oherwydd mae carbon deuocsid yn cael ei chynhyrchu fel is-gynnyrch ddiwerth drwy broses o resbiradaeth aerobig. Mae'r gwaed fel arfer gyda chrynodiad isel o garbon deuocsid, oherwydd mae'r gwaed yn cael gwared â charbon deuocsid pan maent yn cyrraedd yr ysgyfaint. Felly, mae'r symudiad gwir garbon deuocsid yw tu allan o'r gell ac i mewn i'r gwaed. Mae yna arbrawf sydd yn cynnwys tiwbin fisgyn sydd yn arddangos sut mae'r gell bilen gyda mandychiau sydd dim ond gadael gronynnau bach i drwledu trwyddo.